Dumelang barutwana ba Mphato wa Boraro le batswadi. Re go beke ya bobedi kotareng ya bobedi. Mošomo wo ke wa letšatši la Laboraro le Labone. A re baleng ka mo ka mafelo ao a ka etelwago, mafelo ao a ka etelwago. A re boleleng, Lebelela papetlana ye. Kgetha gore o nyaka go ya kae. Lefelo la mathomo ke Kapa Bophirima. Etela Table Mountain. Tla tlogela kua godimo ga thaba ka koloi ya kheibole. Itirele phikiniki mo godimo ga thaba. Bona maruarua, dibatahlapi, ditolfene le dihlapi kua akhwariamo. Ya bobedi ke Gauteng, e thabiše kua Gold Reef City. Tsena mo moepong wa gauta gomme o namele Melegram, bona Soccer City. Ya boraro ke Leboa Bophirima. Etla serapeng sa diphoofolo sa Pilanesberg. Namela tlou, bona dithutlwa, dipitsi le ditau. Tšea diswantšho tša diphoofolo. A re bone mafelo a mangwe le lona ona le kua KwaZulu-Natal. Ge o e tla Ushaka Marine World o tla kgona go bona. di-dolphin-e di bapala kgwele ya maoto, di-penguin-e di bina. Bona di-seal-e di thekaneditše dibolo ka dinko tša tšona. Ge o le bogale o ka thutha le dibatahlapi ke ra tšona di-shark. Lefelo le lengwe ke Limpopo. Etela segwa sa pula. O tla bona dimela tše dikgolo le mehlare ye metelele-telele. O se ke wa lebala go tla le jase ya pula le sampurele. Le lengwe lefelo ke Kapa Leboa. Etla Kimberly gomme o bone molete wo mogologolo wa go feta melete ye mengwe mo lefaseng. O ka ja dijo tša Matena. tša gago kua lefelong la phikiniki kgauswi le molete-mogolo. A re ye go la Mpumalanga. Dula nakonyana kua lešokeng la diphoofolo la Kruger. Sehlano se segolo se dula lešokeng le. Bana, bona ditau, dinkwe, ditlou, ditšhukudu le dinare, gomme o je dijo tša gago tša letena lefelong la phikiniki le le bolokegilego le go le lego kgakala le diphoofolo tša lešoka. Etela Foreisetata. Etela serapa sa Sandfontein, o tla bona ditšhukudu le dinare, dithutlwa le dinoko. Gape o ka kgona go thutha ka letamong le legolo. A re ye go etela Kapa Bohlabela. Serapa sa ditlou sa Addo se na le ditlou tše dintši. Leka go di bona ka moka kua lebopong la kgauswi. O ka bona maruarua le dibatahlapi tše tšhweu tša go tuma. Bjale re ya go ngwala. Gopola go ngwala letšatšikgwedi mo. Go tloga fao o swanetše go tseba gore mošomo o tlogo o ngwala o tlo ngwala ka lebaka le le tlago. Bala papetla gomme ka morago o arabe dipotšišo tše. Gopola gore, gopola go thoma lefoko. ka tlhakakgolo gomme o fetše ka khutlo. Sona se se bohlokwa seo. Dipotšišo še tše ka go latelelana ga tšona, ke leeto lefe leo o ka le ratago kudu? E fa lebaka. Na batho ba tla bona eng kapa bophirima? Ba go thometše lefoko mola ka gore ba tla, wena o tlo feleletša. Na ba tla bona eng kua KwaZulu-Natal? Ngwala ditaba tšeo ka gare ga methaladi ye o e filweng. Re tšwetša pele mošomo wa go ngwala bana ba ka mo go nyakega gore o dire sediko. go mantšu ao a nago le modumo wa f, modumo wa f, modumo wa f. Le tla bona mola ba le file mohlala ka modumo šo ba o dikološitše mo o dira sediko go etša ka modumo o o leng mo fase. dikološa mantšu fela a modumo wa fff. O ile wa kopolla ka gare ga buka ya gago ya go ngwalela, wa kgona go a dikološa. Ke a leboga. Go šomiša maswao. Polelo gore e kwagale gabotse e tlhoka maswao bjale ka a a latelago. Re na le khutlo yona šile mola, ra ba le fegelwana, ra ba le leswao la potšišo e le ge o tla bo botšiša ditaba, ra ba le leswao la makalo, ra ba le leswao la ditsejwana. Leswao la khutlo le šoma ge o fihlile mafelelong a lefoko. Fegelwana yona re ka e šomiša ge o ngwala lefoko le le teletšana le le nyakang gore o eme o khutše. Potšišo re e šomiša ge re ngwala lefoko la go ba le potšišo ka gare. Makalo. Ke leswao leo re le šomišang ge go na le se se go makatšang o ngwala jwale mafelelong a lefoko leo o tla ngwala leswao le la makalo go bontšha gore ditaba tše o di ngwadileng mo ke tša go makatša. Ditsebjwana, ditsebjwana re di šomiša ge o tla be o bolela ditaba tše seng tša gago o leka go di beakantšha go ya le ka mokgwa o motho a tlabeng a di boletše ka gona. Re a leboga. Mo letlakaleng le le latelang re tlo bona gore maswao a re ka a lokela jwang ka gare ga mafoko a rena. Bjale a re ngwaleng. Ngwala fegelwana mo mafokong a go laetša gore go na le dilo tše kae lenaneong le lengwe le le lengwe. O ka bona tau, ditlou, le tšhukudu le thutlwa. Mola o ka šomiša leswao la gago la fegelwa naga e ka gore taba tša gago ga se tša ba tša felela o sa tšwela pele. Jwale ke go diretše mohlala ka lona lefoko le fela. A mabedi a o ile go ingwalela ona, mafelelong o ile go lokela ditsebjana. Ke boletše gore ditsebjana re di ngwala ge re bolela ditaba tšeo e seng tša rena di boletšeng ko mongwe. Tumišo a šule yena. Tumišo o a bolela o re ke nyaka go ya kua godimo ga thaba. Tumišo šule ditaba tša gagwe šitšile ka gare ga Pudulana, Pudulana šile kua yona. Tumišo o re, Ke nyaka go ya kua godimo ga thaba. Bjale wena o ile o beakantšha ditaba tša Tumišo wa re, Tumišo a re, wa tšwela pele wa ngwala mola methalading, ba go lokeletše ditsebjana mola wena sa gago ko o ngwala fela gore na Tumišo o rileng. Ke a leboga. Batswadi a re tšweleng pele re thuše bana ba le seke la lebala go subscriber mo mešomong ye ke e fileng bana ke a leboga